Atu i Kāwhia i te ata nei, he waka hou, 13 mita te roa, ko Manawakuaka te ingoa, i whakare wāina i te taiopenga o te hau kōmaru waka hourua o te motu. I whakakao atu nā kaiwhakairo, kaiwaihanga, kaiurungi hoki hei whakanui i te whakatutukinga o te kaupapa i tōrohia ake e ngā whiu o te mate korona. Mai i te takarangi i runga, ka puta mai i te whakatai tuatahi. Ko wai te ingoa o te waka nei? Ko Manawakuaka. Ko Kāwhia Kai, Moana, tangata e rere nei te whakarewatanga o Manawakuaka, te waka tāngata hou o te motu. Whakaaro nui ki ō tātou ngā kaiwhakairo, ngā tohunga whakairo, ngā kaimahi katoa i whakatutuki pai i tēnei kaupapa i roto i tēnei wiki. Mihi aroha ki tō tātou whānau. Ko Tara Whitia Peterra. Nō te tau 2019, kua hanga me te tārai kotahi ngā mātanga Tohunga waka, tauira, kaieke moana, nō Te Tai Tokerau, Te Tai Rāwhiti, Waikato Tainui, me Te Whanganui ā Tara. Rātou e whai ake nei te tū rangatira o taku hoa a Hēmi Eruera, ana tōna mahi mīharo ko eke nei i roto i ngā wai. ā, o Kāwhia moana, ā, i te ata nei. Te wā tuatahi, ngā tohunga tāraewaka i mahi ana ki ō rātou nei whai pēnā kia, kia Sam mai te upoko o te ika, ko ngā waka Tainui, e mahi ana hoki te rau a waenganui, ā, ko tātou kei Whāngarei, arā, Ko Hēmi te whānōta.
Kua hanga a Manawakuaka, te wā o te mate korona, nō te whakaaro o ngā hapori waka me ō rātou ngākau nui kia whakarauora ai tēnei toi e whakamōrea ana nei. Nā te noho o Rāhui, mahanga tāngata i whakaaro tērā pē e kore nei mātou e kaha ki te whakatutuki engari i oti pai. Āhoi anō i tā tonu nei e tātou te whakamahi i aua mahi Aha iwi nei, anei te hua o tērā mahi. Te mate Covid nei i herea hoki wā tā tenei mahi, engari e whā wānanga. Kāri te hui! Otirā, whai muri i ngā wānanga, kua oti pai te mahi. Kua tāraihia ngā iwi i te kauri o Tāne, 35 mano tau te korowatanga.
No Pokopu te noto o Takawira, puta mai wā hoki te repo nei, wēnei hoki te kauri nei, puta mai hoki te repo. Tōku nei mahi kia tukuna hoki te mātauranga tuku iho e pā ana ki ngā whakairo runga hoki te waka. He tino hohonu, e akona hoki rātou hoki te hohonutanga o ngā whakarei runga hoki ngā whakairo. Hei tā te rīpoata nā Toi Aotearoa, ko te tārai waka me āna mātauranga e matemate haere ana, kua tuku 300,000 tāra kia huru ai te kaupapa. Waimarie ana mātou a Toi Aotearoa ki te tautoko i ēnei momo kaupapa, ngā kaupapa waka, ngā kaupapa tārai waka e mihi ana ki ngā ringa raupa, ngā ringa toi, Kia noho tēnei waka hei waka mō tātou, mō te iwi whānui. Hei tautoko i ngā kaupapa ahakoa ki whea, hei whakaako pē i ngā tāngata ki te hoe waka, ā, hei whakaara ake anō pē i te hiahia ki te tārai waka ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o ō tātou iwi. Ka tū anō te taiopenga Te Hau Kōmaru Waka Hourua ki Te Waipounamu hei te tau 2024, Heroni Waikato, Te Ao Mārama.